Биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр саха дьиэлэрин көрүҥнэрин, бу дьиэни туттарга оҥоһуллар сиэр-туом туһунан сиһилии билиэхпит. Ол туһунан билигин кэпсиэҕэ устуоруйа билимин хандьытаата Наталья Ксенофонтовна Данилова. Сахалар биһиги өбүгэлэрбит былыр-былыргаттан олорор дьиэҕэ-уокка олох оҥостооһун угар олус улахан суолта биэрэн туран араас элбэх сиэр-туом тутталлар этэ. Ол курдук дьиэ туттарга сөптөөх алаас көрдөөһүнүттэн, маны таһынан бу дьиэни, балаҕаны тутарга хайа өттүгэр тутартан, ханнык сиэри-туому тутар Таанка хаһан малааһын оҥорор диэн бэйэтэ эмиэ туспа быраабыланнан барар этэ. Түҥ былыргы саха өбүгэтин дьиэтинэн онтон бу үһүйээннэр этиллэринэн буор сабыылаах ураһа диэн холобура этиллэр. Ол курдук Омоҕой Баай уонна Иллэй Боотур бу саха өбүгэлэрин төрүттэрин тустарынан үһүйээннэргэтиллэринэн аан бастаан бу омоҕой баай дьоннорунаан бу Туймаада хочотугар тии кэлэн баран холобура буор сабыылаах буор ураһаларга олорбут диэн этиллэр онтон тохтуу түһэн баран эллэй бу соҕуруу дойдуттан кэлэн баран дьэ бу омоҕой баайга күтүөт буолан киирэн баран туох баар били этэргэ саха араас дьиэтин-уотун көрүҥүн, иһит-хомуос көрүҥүн дьэ бартын оҥорбут киһиннэн биллэр. Ол курдук Илли Боотор аан бастакы ыһыаҕы ыспыт бастакы саха айыыт ойууна буолар. Кини бу ыһыах ыһарыгар анаан Моҕол ураһа диэни туттарбыт. Бу Моҕол ураһата Олус үрдүк, киэҥ-куоҥ, баараҕай тутуулаах оҥоһук. Мантаһынан бу моҕол ураһа олорор дьиэ диэн буолбакка этэй бу сиэри-туому ыытар, били нууччалыы айтахха культовый храм курдук оҥоһуллубут быһыылаах диэн холобура Гаврил Васильевич Ксенофонтов бэйэтин үлэлэригэр онно тоҕоһолоон суруйар. Ол курдук аан бастакы былыргы ыһыахтары бу Эллэй Боотуртан саҕалаан үрдүкү айыыларга аналлаах бу кинилэргэ айах тутуу сиэрэ-туома бу моҕол ураһа иһигэр тутуллар эбит. Моҕол ураһаҕа киириэхтэрин сөптөөх холобура баай баай дуол өттүнэн холобура улахан киһи аҕа ууһун баһылыктара кырдьаҕастар онтон бу оҕо дьахтар дьадаҥы дьоннор хамначчыт кулут дьон холобура бу моҕол ураһаҕа киириэһуохтаахтар диэн ол курдук холобура моҕол ураһа бу атын чинчийээччилэр этиилэрин холобура ольга всеволодовна ионова диэн тыһыынча тоҕус сүүс төрт уонус сылларга биһи институппутугар үлэлии сылдьыбыта кини бу саха дьиэтин-уотун туһунан чинчийэн холобура кини кандидатская диссертацията бу саха дьиэтигэр уотугар аналлаах анаммыта бу кини суруйаннан холобура сахалар моҕол ураны бу кини тутааһынын холобура тутулун уонна техникатын, конструкциятын соҕуруу дойдутуттан, соҕуруу били соҕуруу дойдуттан ичи кэлбиттэрэ буолла диэн этэр. Ол курдук кини бу моҕол ураһаны холобура атын чичиячилер курдук бу саха сиригэр бүгу манна бутунныы дойдуга кэлэн баран били маннааҕы олохтоох омуктартан көрөндөр үөрэммиттэрэ буолуо диэбиттэрин холобура кини ону сибилэспэт уонна кини этэринэн бу моҕол ураһа холобура бу татаар монгол омуктар дворцовые кибитки диэннэр бааллар ол курдук били көс омуктар буоллахтара ди көһөрө сытчаннар били бу баһылыктара хааннара олорор дыбарыыстара олору кытта ситимнээх диэн суруйар. Ол курдук холобура биһиэхэ олоҥхоҕо этиллэринэн бу сахаларга бу бу баай дуол дыбарыас холобура өйдөбүл иһин биир баар быһыылаах диэн этэллэр ол курдук холобура сахаларга биһиэхэ баар уораҕай диэн тыл бу уораҕай уорук Бу улаата олус улахан киэҥ баараҕай олорор сир-дьиэ-уот баай киһи олорор дьиэтэ диэн этиллэр холобура кини уоругун ким өҥөйүөй дииллэр эбэтэр киэҥ куоҥ уораҕайдаах улуу баай киһи диэн этэллэр бу уораҕай уорук диэн холобура монгуоллуу урга улаата дыбарыас диэн тылы кытта холобура уруулуу өрүттээх моҕол ураһаны оҥороллоругар ол быраан бэйэтэ эмиэ сиэрдээх-туомнаах ол курдук маһын улахан мас ууһугар оҥоттороллор онтон сабыы туос бүрүөһүннэрин дьэ улахан уус дьахталлар бэйэлэригэр холобура эбэлэриттэн ийэлэриттэн кэлбит били этэргэли секреттарын тутуһаннар дьа оҥороннор киэргэтэннэр бу хас да сыл супту мунньан хас да сыл супту оҥорон бу моҕолур ааны туталлар эбит онтон кэлин бу уже уот тохсус үйэ диэки бромоҕол ураһа культовай көрүҥэ арый уларыйан сайыҥҥы олорор дьиэ курдук холобура кэлэн хаалар эмиэ холобура бу аҕа уустара баайдар баһылыктар кулубалар бу олорор сайыҥҥы дьиэлэрэ буолар онтон холобура уон тохсус үйэбит үүтүттэн бу моҕол ураһаны уже били ким даҕаны улаханнык туттубат буолар инньэ гынан сүтэн симэлийэн хаалар ол гынан про фольклорга араас бары көрүҥнэригэр бу моҕол ураһа диэн олох улахан улуу сүдү биһиги сахалар биир киэҥ туттуохпутун сөптөөх баараҕай тутуубут туһунан араас элбэх сибидиэнньэ холобура хаалан хаалбыт Сахалар оттон бу сахалар олорор сахалар олорор дьиэлэринэн сүрүннээн бу оттон балаҕан буолар. Сороҕор кинини бу туруорбах балаҕан диэн ааттыыллар. Бу балаҕаммыт конструкцията ис тутула эмиэ бу ис дьиҥин ырытан, барытын үөрэтэн киирэн бардахха, бу эмиэ бу Саха сиригэр кэлэннэр бу айыл бу тымныы климат да бу айылҕа сокуонугар холобура сөптүөрэннэр оҥорбут эрэ диэбэккэ холобура бу балаҕан тутуутун конструкциятын кинилэр эмиэ соҕуруу бэйэлэрин өбүгэлэрин дойдуларыттан эмиэ иччэ кэлбиттэрэ буолуо диэххэ эмиэ сөптөөх. Ол курдук холобура Дмитрий Глебович Савинов диэн Санкт-Петербургтан төрүттээх холобура улахан черколог, археолог, ученый баар. Бу кини Хакасияҕа Таргажак диэн сиргэ холобура оруобуна бу саха балаҕанын курдук тутуулаах дьиэлэр оннуларын булаттаабыт. Онон киниэхэ быра этэринэн бу саха балаҕана төрдө силиһэ мутуга бу олох Алтай дойдуларыттан да бу тюр омуктары кытта биир сибээстээх диэн этэр Маны таһынан бу балаҕан холобура атын архив документнартан көрдөххө холобура Горинович, да, вот Андрей Андреевич Савин, Всеволод Михайлович Ионов үлэлэриттэн ылан холобура ааҕан көрөр буоллахха бу балаҕан аан бастаан холобура бастакы көрүҥҥэ бу биһиги холобур хаартыскаларга диэн көрөрбүт курдук эбэтэр ханнар ойууга игин били ойууламмыт балаҕаннаардааҕар холобура бастакыта арый атын соҕус ол курдук бу докумуоннар этэллэринэн бу Холобура, саха балаҕана хотон уонна олорор дьиэ, холобура, икки чаастан турар дьиэ, онтон бастакы балаҕан, холобура, хотон уонна олорор сир диэн туоҕа суох эбит, араастаммат эбит. Ол курдук итии буоллун дьиэн, кыһын олорор балаҕаннарыгар бу ынахтарын, сүөһүлэрин киллэртээн баран били этэргэлэ нуччалайтака дополнительный источник тепла буоллаҕа дии ол иһин бу сүөһүлэрин дьиэ иһигэр холобура хоту өттүттэгэр дьиэ хоту өттүгэр кыратык бу маннык күрүө оҕотун курдук оҥороннор ол кэннигэр туталлар эбит диэн суруйаллар эбит онтон холобура олох сайдан истэҕин аайы бириэмэ уларыйан истэҕин аайы бу нууччалар кэлэннэр ордук чуолаан нуучча аҕабыттара бу маннык бу ынах иигин сааҕын дьаарыттан холобура бараас ыарыы баар буолан тарханар бу маннык олору оһуохтааххыт диэн холобура били этэннэр дьэ аа-дьуо бу хотон аны туспа тутуу буолар, олорор дьиэни кытта силбэһэ тутуллан киирэн барар. Онтон уже холобурбу революция буолбутун кэнниттэн эми атын политика барар буоллаҕа дии, аны хотону аадьы дьиэттэн ыланнар арааран киирэн бараллар. Аны бу хотон сахалар өйдөбүллэринэн дьиэ хоту өттүгэр туруохтаах. Тоҕо диэтэр Бохулура дьиэһин ис тутулун ылан көрөр эбит буоллахха, илин, соҕуруу, хоту, арҕаа диэн бу арас хайысхаларынан кинилэр бу дьиэ иһин ис тутулун оҥороллор. Холобура, дьиэ аана илин өттүттэн буолар сөп. Тоҕо диэ бу тоҕо диэтэр бу илин өттүттэн бу биһиги сахалар уруулуу тюр омуктарбыт ааннара холобура барыта илин өттүттэн ааннаахтар. Тоҕо диэтэр үрдүкү халлааҥҥа олохтоох биһи үөһэ айыыларбыт бу илин диэкиттэн саха олоҕун да бу айыы дьонун олоҕун орто дойдуну бу кинилэр илин өттүттэн көрөллөр аны туран бу илин өттүттэн айыы намылҕа суола диэн су били суол түһэр бу айыылар аллараа сиргэ кинилэр били алгыстарын айыы дьонугар үчүгэй энергетика ыыталлара да барыта бу илин өттүттэн кэлэр маны таһынан онтон илин өттүттэн күммүт тахсар инньэ гынан бастакы тахсар күн били сардаҥаларыттан кэлэр үчүгэй энергетика бу аһаҕас аанынан ылан дьиэҕэ киирэр диэн ол иһин холобура илин өттүтүгэр аанныылар Аны туран бу илин ааммыт утары өттүтэ арҕаа. Бу арҕаа хайысха эмиэ бэйэтэ суолталаах болор ол курдук бу арҕаа хайысха соҕуруу диэки өттүтэ холобура семантикатын ылан көрөр буоллаххына үчүгэй суолталаах онтон хоту өттүтүгэр бу уже били суолтата били этэргэ аллараа дойдуну кытта сибээстээн киирэн барар ол курдук хоту өттүтэ аллараа дойдуну кытта сибээстээх онтон илин уонна бу соҕуруу өттүтэ бу үөһэ дойдуну кытта сибээстээх ол иһин холобура көмүлүөк оһох холобура дьиэ ортотугар тутар туруораллар эбит холобура былыргы балаҕаннарга сэ бу көмүлүөктэн саҕалаан дьиэ икки кына арахсар хаҥас өттүтэ улаата хоту өттүтэ бу дьахтар өттүтэ аны уҥа өттүтэ ол аата киһи илиититтэн бу соҕуруу өттүтэ бу эр киһи өттүтэ ол курдук бу хоту өттүтүгэр хотону туталлар эбит тоҕо диэтэр хотон бу ынах сүөһү буоллаҕа дии онтон ынах сүөһү кини бу аллараа дойдуну кытта сибээстээх онтон үөһээ дойдуну кытта эр киһи улаатах холобура сылгы сүөһү бу үөһээ айыылар кытта сибээстээх ол иһин сылгы дала сылгы хаһаалара сылгы туттар тэриллэрэ бу дьиэ уҥа өттүтүгэр улаата соҕуруу диэки өттүтүгэр ууруллар онтон дьиэ хаҥас өттүтүгэр хотоон ынах даллара Араас биле оҕус баайар ат сэргэлэрэ игин барта бу хоту өтөтүгэр тутуллаллар. Биир түҥ былыргы оттон биһиги соҕурууҥҥу өбүгэлэр бүтэн кытта сибээстээх дьиэннэн алта эбэтэр аҕыс кырыылаах дьиэ буолар. Бу дьиэ тутула конструкциятын ылан көрөр буоллахха холбура Федор Михайлович Зыков диэн бу дьиэни-уоту үөрэппит ученый этиэһэйинэн бу алта кырыылаах дьиэ хакастар уонна бүрээттэр бу Байкал бүрээттэрин дьиэлэрин кытта кинилэр биир ситимнээхтэр диэн этэр ол курдук холобура Байкал буряттара олаап этэр Западные буря дии бу сахалар төрдүлэрин кытта кинилэр биир төрүттээхтэр. Ол курдук холобура биһигини холбуур төрдүбүт бу кургааннар буолаллар. Аны туран бу үрэхтээхтэр этэллэринэн Байкал буряттара кинилэр били материальнай да культураларынан, духовнай да культураларынан, маны таһынан тас көрүннэринэн ол эбэтэр антропологическай өттүнэн диэкинилэр бэйэлэрин уруулуу илин эбэтэр восточнай буряттары кытта буолбакка ордук сахалары кытта кинилэр сөп түбэһэллэр диэн үөрэхтээхтэр бэлиэтээн этэллэр. Бу кинилэр культураларын, ис дьиҥин, ис били архаичнай өттүтүн ылан ырытан көрөр буоллахха, холобура, араас элбэх таҥаска да буоллун, дьиэҕэ да буоллун, сиэргэ-туом итэҕэлгэ да буоллун, олус элбэх биир өрүттэр бааллар. Бу алта кырыылаах дьиэ биһиэхэ улаханнык, холобура, киэҥник үөдүйбэ үөдүйэн били тарҕамматаҕа ол курдук ол бу дьиэлэр тустарынан биһиги ордук фольклор жанрдарыттан билэбит олоҥхоҕо устуоруйаҕа бу алтаах ыскырыылаах дьиэ онтон бу Кэлин эмиэ ити уон тохсус үйэ бүппүтүн кэнниттэн бу сорох-сорох сирдэргэ түөлбэлээн диэх алта кырыылаах дьиэлэри сайыҥҥы олорор дьиэ курдук холобура сорохтортуттан олороллор эбит онтон сорохтор оннооҕор холобура сайын тоҕо эрэ ну холобура ньирээ игин тутарга сөптөөх холобура дьиэ курдук эмиэ туттуохтарын сөп эбит дьиэ уот ити эппитим курдук ис тутула, маны таһынан бу дьиэни уҥа-хаҥас араарааһына, бу ыалдьыты көрсүүгэ ол кытта холобура араас элбэх сиэр-туом оҥорооһунугар эмиэ үчүгэйдик көстөр. Холобура, ойуун дьиэ иһигэр кыырар буоллаҕына кини хоту өттүтүгэр киирэр. Ол курдук эпитем курдук дьиэ хоту өттүтэ кини аллараа дойдуну кытта сибээстээх онтон ойуун билэрбит курдук кини үөһэ айыылары кытта буолбакка этэ ордук бу аллараа дойду абааһыларын кытта ситимнээх обра кини киһи ыарыытын да суох гынарыгар киһи ыарыытын эмтииригэр ол бу куһаҕан абааһылара ондугу манна үүтэриэригэр кини аллараа дойдуну кытта сибээсте ол иһин холобура кини дьиэ хоту өттүтүгэр кыыра маны таһынан киһи өллөҕүнэ киһини арҕааҥҥы уонна арҕаа уонна хотугу өттүнээҕи муннукка онно сытыараллар тоҕо диэтэр бу муннук өттүттэн холобура бу хайысханна аллараа дойдуга суол арыллар дииллэр ол курдук аны туран арҕааҥы истиэнэҕэ бу түптүйэлэри бах таҥаралары киһи бу дууһата бу киһи үөрэ иҥэн хаалбыт кыракыйбы маннык түптүйэлэри иҥин бартын бу архаа балаҕан арҕаа истиэнэтигэр ыйыыллар маны таһынан Ыалдьыт дьиэҕэ-уокка киирэрэ кинини көрсүү эмиэ ол бэйэтэ туспа итэҕэли кытта ситимнээх Антонин бэйэтэ эмиэ туспа сиэрдээх, туомнаах, обычайдаах буолар. Бу атын сиртэн киһи кэлэр буоллаҕына кини суолу кытта сибээстээх. Онтон суолга, бу ойуурга, бу тас бу киһи дьиэтин тиэргэниттэн ынараа өттүтэ бу барыта өйдөбүлэ уже бile атын араас отрицательнай энергетиканы куһаҕаны кытта сибээстээх буолуон сөп ол иһин дьэ бу ыалдьыт кэллэрин кыччыгый оҕо билэн атахтаан ытыыр дииллэр ол курдук кыра оҕо ытаан эбэтэр бу уот иччитэ эмиэ билэр дииллэр бу ыалдьыт кэлэн иһэрин ол курдук уоттан холобура кыымнар били чохтор маннык ыстаҥалыыр буоллахтарына улаата били бу аата ыалдьыт кэлэн иэрдиэн аны билэргэ курдук сахалар алаас алааһынан олороллор этэ онньу гынан холобура бу ыалдьыт кэлээһинэ кинилэргэ билиидэн кэриэтэ кэлэр буоллаа дии ол иһин дьэ ыалдьыт кэлэрин эрдэттэн баараас битинэн билгэннэн билэннэр дьэ кэлэн кэтэһэн олороллор бу дьиэ иннигэр сэргэлэр тураллар. Бу сиэргэлэргэ дьэ ол көрүҥүттэн көрөн дьэ кини били атын баайар. Ол онну бу дьиэлээхтэр ыланнар сүүрэн таххан көрсүбэт кэлэр ээтэ холбура дьиэһигэр олороннор көрөллөр мантан били ааны сигэтэн көрөллөр. Ол курдук кыра оҕолор бу манна кинилэргэ илчит буолаллар холбура ол оҕо этэр бу кэлбит ыалдьыт атын тойон сэргэҕэ баайда. Сөп, ол аата бу улахан хаан бу чыыннаах хааннаах баай киһи ыалдьыт таҥаһатна сабыттан да көстөр буоллаа дии. Ол курдук дьэбы дьиэлээҕилэр бу баай киһини көрсөргө анааннар дьиэлэригэр дьэ бэлэмнэнэллэр. Ол курдук бу улахан чыыннаах хааннаах баай киһини биһэт балаҕаҥҥа биллэрик ороҥҥо олордоннор көрсөллөр. Бу олороругар анаан олбоххо иһи тириилээх буолуохтарын, иһи тириилэрин, сылгы тириилээх буолуохтарын, сылгы тириилэрин дьэбэлэҥнээннэр кэтэһэн олороллор. Онтон бу оҕо холобура этиэ дии, ок ыалдьыппыт атын нараа Ат-сэргэҕэ ол эбэтэр бу дьиэ хаһаайыстыбатыгар туттуллар били сэргэҕэ ылан баайбыт буоллаҕына дьэ улаата бу киһибит көннөрү орто сүһүөх эбэтэр олохтоон били ата туга суох буоллаҕына улаата бу кырааба булра хамначчы тиинчэ даңы киһи кэллэ диэннэр бу киниэхэ анааннар эмиэ атах ороҥҥо улаата аан үттүнээҕи ороҥҥо эмиэ чабы олбоһун бэрийэллэр ыалдьыппыт дьиэһигэр киириэн иннигэр эбэһээт кини бэргэһэтин ылан тэбэнэр бу бэргэһэтин тэбэнэн аан бастаан бу дьиэлээҕилэргэ тыа бу бэргэһэтин тэбэнэр тыаһынан билиһиннэрэр бу мин бэргэһэлээх бастаах айыы киһитэ буолабын диэн аны таһынан бу бэргэһэтин кини тэбээн бу суолга кинини кытта кини бэргэһэтигэр бу таҥаһыгар сабыгар олорсон кэлбит ол бу кыра атах бытах абааһылары куһаҕан тыыннары куһаҕан санааны кини бу тэбээн сиргэ түһэрэр мал бу маннык дьэ тыаһаан уһаан тэбэнэн Тынан дьиэҕэ киирэн баран аан бастаан бу көмүлүөк оһоххо тиийэн дьэ бу илиитинэн бу көрдөрөр. Улаата бу мин эйэлээх туох да өлөртүү өлөртүү буолбакка ээтэ саата сэбэсэбиргэлэ суох көннөрө айыы киһитэбин диэн бу билиһиннэрэр маны таһынан дьиэ иччитигэр ол эбэтэр бу дьиэ иччитэ Дьиэҕэ олорор дьон кинилэр аан бастакы били сүрүн харысхаллара буоллаа дии бу киниэхэ бэйэтэ көстөн бэйэтин билсиһиннэрэр. Ойууну холобура көрсөөһүн эмиэ атын буолар сеп. Ол курдук аны ойууну көрсөллөрүгэр дьэ бу ойуун уопсайынан бу ойуун туохха кэлэр кинэ ким эрэ ыарыйдаҕына, ким эрэ өллөҕүнэ, туох эмит улахан алчархай буоллаҕына, дьиэлэхтэр ойууну ыҥыттараллар. Онтон көннөрү ойуун бэйэтэ бу ыалдьыттыыр ханаалах тиийэн кэлэрэ дьэн бу көннөрү дьоннорго, билэн кэргэл улахан кутталлаах да курдук. Аны курдук холобура ойуун аан бастаан илдьит ыытар ол курдук суорунан дуу эбэтэр туох эмит бэйэтин ымыы кыылын ыытан көрүһэр били илдьит ыытар бу илдьит кэлбитин дьэ дьиэлээхтэр билэннэр дьэ ойууну көрсүүнү дьэ саҕалыыллар аны бу ойуун кэлэрин эбэһээт бу сэргэҕэ тахсан көрсүөхтээхтэр уонна иккититтэн өйөөннөр дьиэҕэ киллэрэннэр бу эһэ олбохтоох түбэрэ олбох олохтоохту эбэтэр хара сылгы тириитэ олбохтоохту биллэрик ороҥҥо олороннор маанылаан көрсөллөр. Онтон холобура инник тахсан сэргэҕэ көрсүбэтэхтэринэ бу ойуун өһүргэнэн дьиэҕэ киирбэккэ үргүччү ааһар дьэ бу кэнниттэн кини холобура бу дьиэлээх дьоҥҥо араас куһаҕаны да ыытыан сөп ыарыыны сүтүүнү даҕаны ыытыан сөп Күндү көрөөччүлэр, бүгүҥҥү биэриигэ биһиги Ака балаҕаныгар, төрүт дьиэтигэр туох һиэр-туом ыытылларын туһунан сырдатыахпыт. Онтон биллэрин курдук, Ака былыр-былыргыттан бу үйэлэргэ дылы тиийэн кэлбит дьиэтинэн балаҕан буолар. Балаҕаҥҥа айаннары-кыһыннары олоҕун атааран бу биһиги үйэбитигэр тиийэн кэлбиттэрэ акалар барахсаттар онуоха бу кинилэр дьиэлэригэр күннэтэ туттуллар бу иһэр-туом туһунан билиҥҥи үйаҕа киһи эрэ мээнэ билбэт ол туһунан дьэ барытын ырытан аныйан көрүөхпүт былыргы өтөх оннугар аартыктарга тыыл куус охсор аһаҕас сиригэр сыһыы алаас ортотугар дьиэни туттубат этилэр Саха үксүн дьиэтин алаас хоту үрдүгэр хахха иһэргэ туттара, былыргыга өссө ойуунтан үчүгэй иһэри талан көрүүлэнэн биэрдиэн көрдөһөллөрө. Дьиэ тутуохтаах эрдэрин талалларыгар маннык билгэлииллэр эбит: симиин эти үтэһэҕэ үөлэн баран хас да иһиргэ анньаллар, онно ону көрөллөр, эт хараарбыт буоллаҕына бу иһиргэ туттубаттар, Онтон туох да буолбатах буоллаҕына, дьэ, дьиэ туттарга сөптөөх эри эбит диэн буолар. Өссө биир билгэлээһин – түөрэх быраҕыы. Манна дьиэ кырдьаҕас ытык киһитэ бэргэһэтин эбэтэр хамыйаҕын быраҕара. Ол түөрэҕэ олордуу кэлэн түстэҕинэ, руй айаххал буолан дьиэлэрин туттар сирдэрин бигэргэтэллэрэ. Саха алаас алааһынан бытанан олордоҕуна, ыалдьыт кэлэрэ улахан сонун буолара. Кэлбит ыалдьыт ааны торсуйбакка киирэр, киирэ аттаана таҥаһын тэбэнэрэ, бэргэһэтин устан баҕанаҕа охсуолаан тэбиирэ. Онтон оһоххо тиийэн ытыстарын сыҕайара. Ол эрэ кэнниттэн кэпсэтии хааланара. Ити аата ыалдьыт киһи айан кэмигэр сыстыбыт кэлин-хоҕун ыраастанна уонна уокка чугаһаан айыы киһитэ буоларын биллэрдэ Дьиэлээхтэр аһыы олорор буоллахтарына, ыалдьыт остуолга олорсубат этэ. Бары остуолтан туран бараллара, хаҥаттан ас тардаллара, көмүлүөк уотун эбэллэрэ, ол эрэ кэнниттэн ыалдьыт дьиэлээх хаһаайыны кытта остуолга олорон аһыыра Сүктэр кыыһы дьиэҕэ аҕам саастаах дьахтар курунан эбэтэр камнинынан иһитэн киллэрэрэ Дьиэҕэ киириигэ икки өттүгэр күөх талаҕы тутан туралларын түөһүнэн силэйэн киириэхтээҕэ, онтон модьоҕону атыллыырыгар кыабакатын симэҕинэ кылыр гыннарар. Ол тыаһынан хайдах иит кэлбитин быһаараллара: хатан улахан тыас иһилиннэҕинэ үчүгэй кийиит, онтон кыра, симик тыас иһилиннэҕинэ мөлтөх кийиит кэлбит диэн быһаараллара. Онтон оһох кэннинэн кэлэн эрдэттэн бэлэмнэммит үс арыылаах тымтыгы оһоххо уматара. Былыргыга дьахтар уҥа турар ороннорго олоруо суохтааҕа, оттон эр киһи хаҥас баар иһит ороҥҥо чугаһаабат, аттыгар турдаҕына, бултуур дьоҕура үтүөн сөбө. Көмүлүөк дьиэ туллар тутааҕа, эргийэр киинэ, кырдыгы һылааһы биэрээччи. Ол да тэҥинэн уот иччитэ биир саамай сүрүн уонна ытык аланар иччик Кини дьиэ кэргэн дьоллоох олоҕун түстүүр, харыстыыр, онтон сыыһа тутуннахха накаастыан да сөп. Оһох иннинэн дьиэ бахсыта эрэ сылдьара көҥүллэнэрэ. Атын дьахталлар оһох иннинэн быһа сылдьар суохтаахтара. Оттон оһох иннигэр дьиэ аҕа баһылыга эбэтэр ытыктанар ыалдьыт олорор буоллаҕына, кинилэр уонна оһох иккэрдэнэн быһа хаамыы эмиэ бобуллара. Онон көрбүппүт курдук, ити курдук биһиги өбүгэлэрбит туохха барытыгар суолта биэрэн, туохха барытыгар итэҕэйэн, алҕаан бу олорбуттара. Ол туһунан бу киинэҕэ биһиги барытын көрдүбүт. Күндү доҕоттор, биһиги бүгүҥҥү биэриибитигэр саха дьиэлэрин араастарын туһунан уонна бу дьиэни туттарга оҥоһуллар сиэр-туом туһунан, онуоха саха былыргы, түҥ былыргы көрүүтүн итэҕэлин туһунан биллибит.